Hei hi Akashvani Aizawl aṭang zo awi za pawhin pasarih aṭanga puan chhuah a ni. Phei leh Zoram rimawi inpui zo awi run ah in tan in RJA Sihrohsang leh Nisangte hi chak chhuak hi in tan ka lo let leh ta a, zan in hi hei FM zo awi in kum sawm pariat a tlin na a lo ni ta reng mai. Kum sang hnih pariat August ni sawm panga zan ah khan in FM zo awi hi hawn ṭan a ni a. Tichuan khami aṭanga Aw, tun thleng a, All India Radio a la awm te. Aw, aw, keimah in RJ Sangtei chak chhuak, in RJ Micky Changte leh in RJ Ruth aka Pop Sugar te hei zan inah helai hmunah kan han thu a, kum sul sawm pariat a lo ni ve ta reng mai, kan lung a leng khawp mai zan inah hian ih kan pathum tein, kan thianho thum tein helai hmunah kan han thu khawm rai rai a. Tichuanin, aw, ngaithlatute khan in lo ngaithla char char ang a, kan bul tan dan leh tun hun eng eng nge kan tawn maw, kan tawn hriat te kan rawn share dawn cheu a ni. Aw Mick hello ti rawh le. Hello aw ngaihlatu zawng zawng te in zavai in chibai ka buk cheu a, hei ka thu naihla deuh hlek a ka aw te kha fiah tha em tih te pawh kha ka hre duh a, chuan in kha whatsapp kum thawn na number te pawh kan nei kha tih ang atang te pawh khan rawn sawi tawh. tawp tawp ula chuan hei tunah hian facebook lamah te pawh hianin kan han live tel a ni a kai keima page ah bik khan kan han live fangkinah chuan kan rawn share vek tur a han ngai la kan tawng hi a ring tawkin in hre pha tha em tih te kha kan hre duh a mi lo hrilh dawn ni awk whatsapp number in neih kha te chuan fm zo uai hi kum sang hnih pariat august ni sawm panga zana kan din tana Aw, khami zana pawng hmasa ber tu kha Ruti hi a ni. Aw, zanin a in RJ Pop Sugar hi a ni a. Tichuan i kei leh Mickey hi chuan khami zan khan kan la puang lo a. Aw, Sanghnih pariat August ni sawm panga a FM Zo awi din tur khanin aw, Sanghnih pariat April thla a audition te kan han nei a, exam te kan han pal tlang a ti khan kan han ti neuh neuh a. Tichuanin May ninga Sanghnih pariat atang khan training kan nei chho a. Ih kan han training char char a, thlathum chuang teh meuh kan hotu te hian min hrual a, a chhan chu ahh awm lo a ta awm a chan tir tur kan nih avang khan aw tikhan chi hrang hrang khanin ahh kan han eh ti kual vel a, ih a chhan chu entawn tur awm lo kha a nih miau avang khanin ahh. Mah mi theuha style hran neih tur te kha an tia, eng nge in pho chhuahna tur kha neih theuh tur an ti a. Tichuanin kan han training chho a, tichuan a tawpa mi tlem te, mi sawm rual teru vel kha kan han pal tlang a, keini ho khan kan han pal tlang a, tichuan August ni sawm panga ah kan din Kha a ni ta a, kan han hawng ta a. Khami zan kha rut han sawi teh. A puang kha sawt ber tu a nia. Aw han sawi teh. Ngaithlatu te chabe kan buk cheu nga hei FM Zaw awi ai radio ah kan la awm vek a keini pathum theh thawh thian za ho hi za in hetiang anga program hi kan hotu ten han buat saih a keini pathum in hmuh khawm na leh han ti ti khawm a tur hun kan hotu ten min han buat saih sak hi hmasa ber in ka lawm a ni chuan tun hun thlenga i hei min hruai thleng tu Pathian chung ah han hmasa ber chuan lawmthu ka sawi nghal tel duh chhan chu

Ni sawm panga August sang hni pariat zan a hawngtu kha ka ni ta a ni. Ui, a lunglentthlak a ni. Khati hun lai kan hawngtute tam tak kha hei tunah chuan min pension san tawh leh nghal a. I eng khitah FM Zooi kan station i Tuipuattlang i chhipah khanin i program kha kan han buatsaih a chuanin, Official te, invitees neuh neuh te khan pawnah khan an lo thu thup a, keini studio ah khan keimahni buai buai khan kan han buai ta, chuan kan phur a, kan hu phur a, i engtin nge tunah khan ka ka ngaihtuah chhuak thiam tawh lo zawk a, kan rilru a lo awm leh kan awm dan kha kan phur a ni, theih tawp in i training te khatiang neuh neuh a kan lo kal a, trial te kan tia te khanin i kha mini a inpeih tur khanin bul tan thei tur khanin mahni tawp, Ṭha vah khanin i eng nge kan lo inzir in, kan lo in prepare, kan lo in buatsaih ṭha ve kha a ni. Theih tawk kan chhuah ta, ṭawngṭai pawh kan ṭawngṭai nasa hlawk khan ka hria a ni. Khur pawh kan khur nasa. Emaw chuanin trial te kan han tih te pawh khan hei kutkhur zawih zawih hei te hian kan console te kan han chelek tur, kan han khawih tur, kan han buaipui tur, hla kan han on a, kan han ṭawng a, kan puang a, kan ti thlep leh tur, kan pawt chho leh tur ringawt te pawh kha tam tak tan te kha chuanin tam tak tan chuan an chhiatpui lo. chauh kha a ni, kan fur zawih zawih ang kha, khatiang kha a ni ta te chuan bul ka hlan tan ta, kha mitlai kha nia a lung len thlak kha chuanin a hlu bawk a ni, tun hnua hianin a hlut zia hi ka hre chhuak zual maw, khati hun lai kha chuan kan fur a, kei phei chu a tir phei chuan tiang ang zawng hian ka kal dawn lo. Hei kal tur ah han in ngai ngai lo a, hei raider kan naupan lai han tum khat chu. I ni ve tho maw? Aw, tum khat hi i school hi hei tur ang khan in kan kal a ni, raidoi chu kan fang tawh nge school naupang kan nih lai han ri hria, mahse ka tah khan nakin hnu ah ka puitlin hnu ah hei ka thawk a nga, heti ang zawng hian kan kal ang, FM station tih vel te kha chu kan rimar a kan la hre ngai lo hrim hrim ta, chuan FM station te a rawn ding ang a, ti khan in a bul tan tu te zing ah kan tang ang, tih ngaih na reng reng pawh kha kan hre lo, mahse ti khan in hnu i rawn kal a. Tikhan hei a bul tantu te zia khan a han thleng ta a ni. Ui, a hlu a ropui a chuanin kha mitlai kha a ni e, a hlu. Chuan kan inhmu khawm a, ui, kan launch dawn kan tia. Kan phur bawk a ni Mizorama hei broadcasting ah thil thar bul hei bul tanna thar maw mel lung thar i bul tantu tu te kan nih naah khan kan phur bawk si, kan phur a nuam kan ti bawk si. Keimahni ho lah kha a puangtu tur te ho hrim hrim leh kan hotute pawh kha hei Inpawhna tha lutuk kha a rawn piang nghal bawk si nen khan hei kan enjoy nghal tak bawk si, phur bawk si, hu phurh khan bul kan tan ta mahse tikhan mithian zarah tha deuhin bul te kan han tan ta, hla kan han play a awee, thil thar maw Engkim kha a thar vek a ni a. Engkim kha a thar a ni, Mizoram tan a thar a, Rimawi khawvel tan a thar a, i broadcasting atan Mizoram tan khan thil thar vek chu kei mahni tan pawh khan hei i a tih ran chin a i sawi ang deuh khan entawn tur la awm lo, awm lo a ta awm a, siamtu tur atana i thil thar kha keini tan pawh a lo ni ve tho bawk a, vang khan a hlu hei tu ah pawh khan sawi chhuak ta chiah hi hei ka mur sung sung i hre thiam ang, kha tiang khan ka la awm a, i hla. Hmaiah thil rawh min tia, chuanin a ka tling tluang lo ang ka ti a, inruhsak theih thil ang chi deuhah te khan ka ngai a ni kha tih lai kha chuan i hmelhriat ka nei ve bawk si lo a, duhsaktu pawh ka nei lo ang a ka ti a chuan i han dil rawh i. Ka tih chu a tia chuanin ka nu hianin i u engmawi pawh hmai zawh awma lawm han dir rawh min tia. Chuanin a last date ah hian ka han submit a ni. Chuan ka han submit a mahse Pathian khawngaihnaa zar a tite hian ka lo tel chho ve a. Kan han ti chho ta nek nek a, a tirah phei kha chuanin computerise a la ni lo a, school hun lai khan kan training bawk si kha. Aw school kha kan sawi lo thei lo a ni. Tia han herh. Tih kual, Cut one, cut two, cut three awm kha chuan buaina a awm lo ta. Cut one, cut five lo ni dawr ang kha. Ka bei hi dawng thei lutuk a, ka bei hi dawng thei lutuk a. Mahse umm ka bei dawng khanin chawlhsan kha ka tum hman a ni khatah khan kan inpuang lawk ang e. Zanin chu kum sawmpariat a ni tawh a sawi chu a chak awm, kum sawmpariat kal ta a thil thleng kha. I ka beidawnga ban hi ka tum a, chuanin mahse Pathian hnenah hian ka tawngtai a, umm he hna hi nangma min pek a nia, keimahni loin nangman min thawhsak rawh tih kha ka tawngtai a. Khata tang khan confidence hi ka nei ta chiah ta, i a hmaa hei ka duty dawn zam chhe lutuk khur char char ang te kha i ka duty dawn apiangin i Pathian hnenah ka inhlan a, khawl leh bungrua zawng zawng te khatianga ka inti chho tak ah kha chuan, Lalpan min awmpui a, i spool hlauhna te kha a heh ta a, spool hlauh kha a hre awm lutuk a ni maw? Tunah chuan hei kan RJ kan naute tam tak hianin spool kan han sawi phuan an hre thiam pha tawh lo a, an hre thiam pha tawh miah lo a, spool hun lai harsat zia kha mik sawi ve rawh le. Aw, kei pawh kha hei a mipa awm zing ami kha ka nia. a mipa pawh kan dang chuang lo a kan khur dur dur tho a tir khan a chan chu nia le sawi le sawi hnu a hmasa ber te kan lo ni bawk nen khan in kan hma lo ti thang te an lo awm lo a mahnia ti kan style te nei kha ngai an ti bawk si nen khan kha kha harsa ka ti em em mai a chu bak ah hei ka thian te in hmung a Aizawl ah pawh ni se hei a zei Mihring zei ang chi hlang hlak khan tling bawk sia keimah ber kha a tuai tut chi ka lo ni nem khan an bulah khanin kan enkual kha ka te ngawih ngawih hian ka hre thin a, an nin lo thiam zaih zaih bawk sia hlawm a. Mihring zei hlang ti miah suh, khawi ah mah kei pawh kha tiang kha ka la nei lo, experience ka nei tawh ang lo pawh kha ka rawn sawi ang a ka ṭang em chu a rawn sawi ve tho ang. Khang kha ka nia chuan eng nge thiante ho ka nen khanin khang ka zam a ni, keimah ka in en bawk nen khan kei ka lo Zak zum chi, kil tawih chi lo ni nen an lo konfi thiam nal hlawm lutuk khan ka hmu kha kha, keimah khanin nia inzir nasat ka ngai viau dawnin bula ka thawh dawn chuan tih khan rilru keipawh ka siam a, a tir kha chuan ka huk phurh viau ang a, amarawh chuan mahni thiante ho hian min support tha em em mai a, hei Ahh Mizo leh Mizo an duty chuan in hmuh tek ha ta, English leh English an duty chuan hei an zan khatah kan duty ho ngai lo vang hianin in kawm ngai te hi harang te kha an ti a, amah erawh chu keini kha chu kan batch kha chu a tir tangkang a Mizo kan duty Mizo leh Mizo pawh ni se English leh English pawh lo ni se kan inkawm ngai nghal vek a, unau ang khan ka inkawm a. Ahh, kan inkawm ngaihdan kha chu aw, aw backup tha a, kan inpui tawn bawk a. Khati lai ngaithlatute kha chuan inhriat kha, tunge duty ber hriat loh chang kha a tam a ni through. Kan in duty pui a tikhanin kan in backup nasa a, kan thawhhona kha a tha em em a ni. A tantir kha chu umm.

Ngaithla nasa hlui ve tak hi hei music fanatic deuh kha ka ni thin sa ta hei introvert te phei chu ngawi melh melh a rimawi ngaihthlak kha kan hobby pakhat kha ni sa hrim hrim ta ni chuan khata khan fm zawh ai kan tan hma khan hma lawk khan in ki phaia i ka awm lai ka rawn haw chhoh kha ni ta ni chuan in hna dang cheu hian in rei lo te hi ka ka thawk hman a ni ni a hmun leh a nge ni a hna ka chu sawi ta lo ta ila. Chuanin kha ta kan hotute Zinga mi kha an mi phei chuan pension tawh leh an pension tawh leh nghal a. Kha kha ka mi ka mi eizawnna hna chung changah khan thil dangah ka intawng ta a ni. Chuan mahni kha hei radio mi sa an ni, radio a thawkte a ni tih ka hriat takah khan awi i Mizoram ka rawn haw hi ka ka khawhar dang ber chu i zan rei a, i lunglen hnem tur te FM station te kan nei lo hi i FM station te hi nei ve tawi dang ka ti lutuk a chu chu ui ka rual awhna music hi ka ngai na ka ngai na rau pui sia music hi ka ngaithla nasa sia i zan vel a FM te station te phai vel te ang hian han awm se ui chu chu ka chak e tih vel ka lo sawipui a ni kha kha. I a tur ve reng aniang chu khatah khanin khata kan pu pension ta khanin e chutia loh chuan music a tuite chuan i kumin hianin FM station i din kan tum asin i launch kan tum asin rawn ti ve ngei ngei rawh khat ai kha chutia a puang zawng tur chi ni lovin kei chu a ngaithla tur chi aw khatiang kha a ngaithla tur chi khanin khatiang lampang chu thiamna kha nei lo kha ka ti ta a ni aw tumah thiam an awm dawn bik chuang hleinem bul tan tur kan nia i Music tui na na na te chu music tui te chu khatiang ah chuanin i intih thei em em ang rawn dil ve hrim hrim rawh kha ti ta nen chu u chutiang hawi zawng pawh chuan ka sawi miah si lo a u katiang te khan a rawn eng nge chaw be chho ta a ni chuan a ngailo hawk mai mai i rawn dil dawn nia te mahse i teh ka dil a ha dil dan tur pawh chu ka ti ang chuan hei nen kha ka ti a chuan khawmual paper min lo pe teh kha a ti a chuan paper ah khan draft dan tur te kha min han hrilh nawn nawn chu the director chu ti kha ti i tiang a chutiang sawn i rawn dil ve hrim hrim dawn nia tumah a hmasa i

Khatiang a a hun awl a eng maw rem chang te nih ve a tho a khatiang Pathian remruat te pawh ni mah ania kha khatiang te khan kan deal ve ta a ni chuan in ih khatiang kan application te kha an lo accept ta kah kha chuan in audition date te khatiang neuh neuh kha ih an han set ta kah khan kan kal ta a ni chuan ih audition miah khan ka han kal ta a written kan ti hmasa ta rawh hmasa ber ah khan

Paseng i tha deuh hi chu dawn nia, induh sak tih vel kha theih lo nia aw kha min han ti nghal deuh pam mai a maw. A tha chu chu tha daih zawk a lawm kha ka ti a, a ka rawn ti ve ta hrim hrim mai rimawi tui han tui tak ah chuanin rawn dil ve rawh tei tih tak ah chuan ka ti a, tikhanin kan han written te kan han tia chu mizo audition voice te ti khan hrang hrang khan an pawlh tlang ta, Pathian Zarki khatah khanin,

Aw kei pawh khata khan pathumna ka ni ve a. Hei a inzah na nge ka ni ve pawh ka hre lo khi chu. A la naupang al tura hre lo aw. Chu kan ni kan ni chinah sawi kha kan mah kan sawi man chho ta ang a chinah khanin i kei chu ka tuai tut chu tih kha ti mi dang kawn hri vek chu tih kha tih a rawn ti kha ka rawn sawi e ka rawn clip duh na chhan ka rawn sawi chhuah chhoh na chhan chu kha khai tan introvert music ngaithla thin he lam panga i mic microphone hma a awm tur lam pang zawnga in dah ngai lo hrim hrim mihring kha ka ni ta. tikhan i mah se pathian zara eng nge thil kha lo in her chho ve tawp mai a i kan kawng tura pathian in ala lo ruat te pawh lo ni mah na tikhan thil kha kan chho zel a tun hi kan kheng ta ni zan in te pawh tura chuan tum khat hi miki nei hian kan duty kan duty dun hmasa ber a ni mai thei tah khan a tir teh chuan e miki hi english rj a ni ta a ni ka in tawng lo ta thla eng emaw zat kha chu ka in tawng lo mah se kan hotu te khan i e nangmah hi i

Michael a, Michael ensailo lo lar sa bawk nen khan kei kha Michael a ve kha ka nia. Chuan Michael a ve tho ka nih vang khan min hai thin a insa keimah kha ani kha chung kha i R and B te a rawn lo deuh kha khatiang kha play ta khatiang aw chuanin khang kha play deuh keimah kha country deuh khan kei ka kal ta Maro chu kha hming te an lo hai chian emaw khan

Ui zirtir tur bik kha ka lo awm si lo kei lah kha hei a lem vek kha lo ni ve tho si a ka pianpui confidence leh a maw ka nei sa reng ang maw ka pianpui leh kei mah a bet sa hrim hrim confidence reng reng kha ni lo i ti in ti duh e a i khatia radio ah te khatia audition te eng maw neuh neuh kan han tling chho te kan chhung te ho then khat te chu ui radio ho Radio i han kal a, eng i han tling ve chu enge i han sawi ve a, sawi tur te i han hre ve mi enge an lo zawh che an van zawt ho awm em em che, radio ho chuan an han duh tui awm lo em em, enge sawi tur te i nei ve zawk hei ngawi chawi tawng ngai lo, zawi awi tawm im chi ka ni tih kha chhung te ho khan ka zian hre miau se a, khami vang khan an va han zawt ho awm cheu em em te min tih phah hial zawk a ka la niam a. Aw tichuanin aw tikhan kan han training chho a, tha thum vel min han hrual hnuah khanin August ni sawm panga sanghnih pariat zanah khanin FM zo awi chu hawn a lo ni ta a. Tichuan kan han kal chho mawp mawp a, English leh Mizo segment khanin a kal chho ta a. Thla thum vel, thla li, thla thum thla li vel aw, eng emaw, thla eng emaw zat kan han kal hnuah khanin Hindi, programme hi neih thar a ni chho ve leh ta a. Tichuanin Hindi-ah hianin Liliani leh RJ Lilian leh RJ Jenny te khan bul an rawn tan a. Zan khatah, khati lai khanin zan chauh segment kha kan nei thin a. Tlai dar, nga leh. Kan tan hmun chu mahse dar sawm a. Aw, zan dar sawm thleng kha a ni ta a ni. Chuan khatah khan zan segment khat kha Hindi kha a rawn lut chho ve ta a, tichuan Hindi RJ pawh kha lak bel kha an ni chho ve zel a, tichuanin kan han kal chho mawp mawp a, kum khatna kan anniversary-ah khanin umm kan anniversary kum khatna chiah chiah trawh, kum khatna chiah chiah sang hnih pakua August ni sawm panga ah khanin chhun programme kan han nei chho tan leh ta a, tichuanin chhun programme kan siam kha

Kan zei leh tawh lo le kan leng lo hun lai kha chuan computer, computerised, kha a ni lo a. Phone phei chu smart phone pawh la awm lo ta a ni. A la awm lo a. Kheuh neuh neuh chi khan sms kha kan han kheuh a, a sin bawk si a. Sms kan dawng hmasa ṭhin bawk si ta a ni. Segment khatah hianin khalai kha sawi leh lawk ang sms siam aiin sms a kan luh laiin. Segment khat hi i ka tih lai khanin minute sawmli panga a ni ta ni, kan segment khat zel a kha. Segment khatah hianin sms za thum te rawn lut hman a ni. Sms, WhatsApp a la theih lo, smartphone a la awm lo kan tih kha. A jam nasa lut tuk a, kan buai thin tawp a, mahse kan hlim thin bawk si a, a hlim awm thin bawk si a. Aw tunah chuan WhatsApp Tin computer ah aw inang zia route in a chhiar a. Tuk aw hei ui message te hi i ka chhiar loh na rei ve leh tawh a puang lo zawng kan awm tak ah hian ui lung lem thlak lutuk hei ka nau Chelsea hi a message hi kan hmu a chhiar nghal lawk teh ang hi u Ruth u Micky u Sangte ka lung in ti leng em mai.

Tinge message chhiar dan tur te ui changkang tawl tawka ui ka an bo ve a. Midang kha chu FM zo awi ah in la thut tho a in aw kan hre thei a nang chu lo dam lo dah that ta che u ila RJ RJ im im te hi aw aw han hriat leh chu ava lung len thlak em aw ka ring reng ani kema aw in rawn lung len kha ka ring aw. Im im take min tihna chhan kha ka la hria maw message alo alo thleng a khami FM Zawi i an vul chho a an alh chho tak tak ah khan in listeners kan ngah ani pathian zar ah a ropui ve em a hun lai kha chuan thil thleng hei thil thar lo nih na nen kha an Zora mipui kha kan awi ve a chuan in i message a rawn thleng teuh zel a kan segment ah kan chhiar se englo a hla play anga i kan tawng ve duh thawk bawk sia chuan in i tikhan in hming lam lova

FM Zoawi Fans Club a rawn ding ta rup mai a ni. Ela rama mit te, Kevala te, Dinga Renthlei te, Mahmuni te zan inah hian kan ngai che u aw. An ni a ho hmalakna hianin Sang hnih sawm pahnih, September ni sawm pahnih ah FM Zoawi chuan Fans Club a lo nei ta rup mai a. Tichuanin zan in thleng hian mei mit lovin FM Zoawi Fans Club chu din a la ni a, a la kal chho zel a. Tichuanin A kan anniversary apiang hian August ni sawm panga apiang hianin FM Zo Awi Fans Club te hianin FM Zo Awi din champha pual hianin program hi a lawmna hi an siam chiah thin a ni. A chang chuan blood donation camp te an nei a, a chang leh mi harsa charity ang chi te chi hrang hrang hian an lawm thin a. Tichuanin FM Zo Awi kan sawi hi chuanin fans club te Elara te hming a ri lo thei lo a. Tichuanin aw ela ramah mit hianin nang malsawmna ni ang che tih hla FM Zawawi hlapui a kan neih tak hi hlamawi em em mai hi min rawn phuahsak bawk a ni. Ela ramah mit chungah hian kan lawm em em a, tichuan Zomuanpuii All India Radio Bihai artist hianin All India Radio ah Aizawlah hian a. Record nghe nghe a, a kan ngaithla lawk dawn a ni nia, aw, an malsawmna ni ang che tih hla a ngaithla lo a, FM Zawi anniversary zana hun hman hi a dik thei lo reng reng, aw, Ella rama mitphuah nang malsawmna ni ang che, Zawi Hlapui in ngaithla teh ang.

Phul reng rawh aw FMZO awii fans club a mawi a ni hi rawh ti chuan kan ngaithla pah anga chuanin kan sawi chhun zawm mawlh mawlh bawk anga a chhan chu hun kan nei tlem a darkar khat chiah hun kan nei a darkar khat chiah aw darkar khat chiah darkar khat hi keini tan chuan a tlem a ni aw sawi tur kan ngah bawk si a ti chuanin eh ti khan sang ni sawm pahnih atangin zan in thleng in mei mit lo in September ni sawm pahnih atangin FMZO awii fans club chu a la kal chho ta muah muah mai a ti chuanin Hei tunah khian Dariat a ri dawn a, Dariat leh chanve thleng chauh hun kan nei a. Khati hun lai khanin Mizo, Mizo kan sawi hmasa ber ang aw. Mizo ah khanin kei in RJ Sangtei chhak chhuak ka ni a, chuanin in RJ Micky a nia, RJ Mali Hlawndo a nia, chuan Ruth MS Dongliani a ni bawk a, chuan RJ Mapui. Chu zawng chu tro a dang pawh khan awm anga mahse ka ni a tlem a theih ve. Aw a dang a dang han sawi dawn kha RJMS a han la RJMS a aw ve tikhan keini paruk ho kha tikhan kan han ni chho ta a tichuan English ah khan han sawi ve leh teh em a tirlamah khan aw kei kei ka nia chuanin Msai lova a nia rei ni hlawn deuh a nia PBE kha a nia mahse ani kha rei min rialpui ta lo a engmawh i chhungkaw thil engmawh vang khanin i a puang lo zawng khan a awm ta min chawlhsan ta daih a, chuanin i Zo ding i. Chu lovi ai zo ding ka chu. A puang hman lo. Ai a puang lo khan hun lai khan a puang lo va maw chuanin umm ka va chung ho chu. Chu lo tum hi English ah

Khan bul an han tan a, tichuan Inarjee Muanpuiin a rawn chhunzawm a, ih an ni pathum kha an ni chho bawk a, ih inkawm ngeih lo tham kha kan awm lo hrim hrim a ni aw, inkawm ngeih lo thei kha kan ni lo re re a tikhan kan ze hut chaw hi kan eikhawm deuh rat mai a ni. Thian nui sawi tak ah chuan tum khat hi ka hria, kan pakhat an duty an awm ta mahse keimah ni ho pawh kan phur a nuam kan tia ka inkawm ngeihlawm si kha Station ah han kan thleng khawm leh thup thup a, zawn khat hi i tu Mali puan zan nih tlat in ka hria a, i chuan in rawn chho ru kha a tia, tû tawk e duty chau kan ta chu vei ka hmu chu e kan tia kha kan tleh chho leh dulh ta em sai lo te ho te khan kan chho leh hup a, chuan in Pitlani kha mi zan khan a DO a ni lo Tlanthangi pa chu au kan announcer ṭhin a hnunga kan DO leh a pension ta kha, chuan in i kan thawm kha a na ṭhin sia. Chapitani hi nui bawk bawk khan a rawn lut a studio a tu ber hi nge zan inah hian i duty che u kha rawn ti a a rawn uang a kan nui bawk bawk a kha ka hre chhuak. Aww tunge duty ber hriat lo maw ka ti ang a ka ti ang a kan awm kha a tam kan in kan tlan chho a kan ri khup khup deuh reng mai maw ka ti ang kha nia chuanin nuih zat thlak deuh thin chu kan duty dawn hian kan tlaivar thin. Kan vei lutuk a, kan vei lutuk a, kan puan tur ang a, kan tlai var var deuh thup thap a, aw, hla te hi kan bai hat hnem a nia, kei phei chu Mizo hla hi kan bai hat hnem khawp mai a, i chu tiang khawp chuan in i kan phuang tur kha kan in puah chah nasa thin a ni, i khatiang a hla hla thu zawng zawng nena kan han bai hat a, presentation kan han pek kha chuan in, a kal tluang deuh chuan kan hria kan experience kan han sawi ni chu tichuanin tunah chuanin hei in RJ Mike an fam min chansan tawh a tichuanin nikum mai khanin Mali hlawn do in fam min chansan bawk a zaninah hian kan ngai hle mai a kan bul tan dan te kan han sawi a mi thla hian an lang lo thei lo a Mike a phei chu mihring kher ring lutuk a ni a thiante. A thiante zawng zawng hi min hmangaih khawp a ni. Mike a khan hmawh. Khatiang ang mihring kha a ni a, zai thiam bawk si, music thiam bawk si, zei bawk si, si hlir kha ni in RJ Mike kha Zanina hian kan sawi lo thei lo a. A ngaiawm tak zet a, nakinah a zai te pawh kan ngaithla dawn ni nia. Engngai kan ngaithlak ang? Kan lo zawng ang han sawi teuh, enge kan ngaithlak ang?

A share theih kha chuan min lo share sak ve ula hei ka thiate pahnih hi a zei lo chi tiang lampang a gadget lama zei lo chi hi an ni ve a. Gadget leh technology ah chuan an zir lo a. Technology lampang ah hian an zir lo a tha kha. Ei lo share ru han tih pawh hian an mami hming pawh kan inzawm hnu tawh kan vel kha a ni a buai tha khawp mai chuvah chuanin tuna FB lama lo thlir te kha chuan min lo share sak ve dawn a ni aw a chhan chu nia kan life hi kan lo hrilh lawk har lutuk cheu a hma deuh hlawk khan kan rawn ti a video kan rawn siam ang tut tut a mahro chu hei kan lo chhun vel ah khan lo post ila tam tak chuan in rawn join thei ka ring a link min rawn thawn lo tih te khan awm a mahro chu hei link thawn turin ka phone hi he tak an dah bawk sia chungah chuan a link pawii ka share dan tur hi ka hre thiam lo a nia tih vak ngaihna a awm hrih lo a ni mai tikhan min lo thirsak ve tawp ula. Nakinah pangai deuh hlekin ka phone ateng ka rawn la live kan tum dawn nia chuanin aw zawhna te pawh ka rawn zawt ve rui duh chuanin Facebook lam atang pawh khan kan lo chhang dawn cheu nia aw chuan kan WhatsApp lama te pawh khan zawhna lo zawt ula kan lo chhan sak ang cheu kan RJ kalta te leh thawk tawh lo te pawh ka tu tu te nge enge ti chhunzawm te pawh kan hriat ang ang kan lo hrilh dawn cheu nia aw

Ka hmu thei i a rawn duh a thleng kim thei lo mawng rawh. Lungin ti leng e tih te nia, sang te i ka duh nu tih te nia. Chuanin, zawhna te ka rawn zawk duh aw, chuan ka kan chhiar dawn nia.

Kan tum lo. Oh, kan tum lo. Chutiang vel chu kan nin ka hria tir a. Kan rilru pawh chutiang tho chu nia chu vang chuanin. A tha bal mawi, a tha bal mawi in rawn ti a. In thinlung tak tak hian in ti lo maw ni chu aw te hi ka ti. Hei chan Hei chen chen hetia kan han hawi haipui hi chu a dik chiah lo a ni. In thiam lo te pawh a ni ve deuh thauh a nia aw. Ama thiam lo chiah pawh a ni bik lo. Tichuanin i enge kan sawi leh ang, Sanghnih sawmah khanin FM Zoawi chuanin FM FM Zoawi Award kan siam a, FM night ropui takin chuan Marihawla kan buatsaih a, December thla te rawh Sanghnih sawm. Chuan khami, khami zan kha sawi teng u, a lu len thla. Ka rin ti tal nasa ve bawk sia te rawh, khami zan kha chu aw. Ei, khami zan kha chu kan dress code tur te kha formal maw? Mipa pawh suit a ngai, hmeichhia pawh kawr fual kha te amaw, hei cocktail dress fel formal tur khanin kan ti vek a, kan hotute pawh kha kha hun laia min kilkawitu Pitlani te,

Award kha chi sawm ami kan sem kha. Chi hrang hrang nia category kha engzai kan siam chu ka hre chiah tawh lo mahse keimahna ka ngaih pawimawh leh kan a chhinchhiah erawh chu i hla i ngaithla-tu tena an thlan hnem ber sms hmanga hla an thlan hnem ber tih te FM a khua anga a khawnaut anga FM zo awilo ngaithlatu listeners ngah ber tih te khang ho kha i tun thleng a ka theihnghilh loh chu ni ta a chuanin khanpui.

Vung deuh pakhat kha khang ho khanin kha kha tih hun lai tleirawl te te taka pa te ho khan an chawi a, a hming khan sawi mai dawn a khan theihnghilh chu pawi lutuk. Aw LJ pa chuau tih vel kha a ni e? Ahh chute pawh chu ni ta a. Engmawraw LJ kha chu ni lo, i Khanpuia ni lo, i Dakopa te ho khan.

hlawh ber tih te kha tia ang kha khami category khan a bak lo kha chu chuan khami zan kha a hlu kha ti en em em chu kan radio artist rang hlui tam tak tunah khan chuan mual liam tawh tam tak kha khami zan khan presenter ah award presenter ah khanin an rawn ngai hlu in ngai pawimawh khan an rawn kal vek an rawn kal vek a khami zan kha a van a pui khawp mai a radio program pui tak mai kha kan buatsaih a ngaithla tute pawn Programme kan live bawk a, ngaithlatute pawn an ngaihluin kan hria a, chuanin i listener pawh kha an rawn kal tha a ni, ngaihlatute kha an rawn kal tha em em a khami zan kha, chuan Mari Hall khat rat leng lo sawnin khahun kha, khahun kha kan hmang a ni. Tichuanin kan sawi hmaih theih loh tur pakhat chu Ailawngah sawnin ding a renthlei kan nei a, FM Zoawi hianin, FM Zoawi Fans Club bul tantu leh Founder President ni ngar ngar thin a ni a, fam min chansan tawh a, a ni sawnin Ailawnga sawnin Zoawi Bungpui a phun a, Bung a phun a, chungkeng te pawh chu kum hmasa lam khanin kan Director ho in kan va tlaw tawh bawk a ni, kan ngaihlu em em a ni, chung te pawh chu kan sawi hmaih thiang lo a, tichuan khatia Zoawi kan han ti chho kha a nuam. khawp mai a, ih kan tawn ngai lo, thil tam tak kan tawng a, khaw hrang hrang atangin duhsakna, ih kan han dawng nasa hlawm em em khawp a, in RJ te hian tun thlenga la dah that te pawh keipaw'n ka la nei a ni maw, la dah that, ih dah that loh theih loh ang chi thil hlu tak tak te pawh kha kan dawng nual a ni tichuanin, ah. Lehkha thawn te pawh hi kan dawng ve nasa khawp mai a, chuanin kan dawng thlum ve thei khawp mai a, chuanin thenkhat kan in lama min lo hmu ve duh hrim hrim te, chuanin station lama min hmu tur a rawn kal vang vang te tlawhtute hi kan dawng nasa thin a ni kha, hunlai khan Kan vang lai kan ti lo thei lo a ni, keini chuanin kha kha zo awi vang lai kan ti lo thei lo a, ih tlawtu hi kan nei ve reng bawk a, tichuan tum khat ka thei nghil thei lo kan sawi lawk ange, umm khawi khua nge khua hming chu ka hre tawh lo atang khan an rawn kal a ni, chuanin ih khatah khan ka aw hi tlem hian a lo pawr ve deuh a mawni chu aw tih na hi ka nei a, chuan ih Nulianpuia min rawn hmuh hian tum a. Mahse ka lo lian ta si a, an tum ang reng reng kha min rawn hmu ta lo a, min hmuh kha a va te ve nulian pui hmu a rawn hmuh tawh a va te ve min ti a an tum dan kha chuan ka hmel an han hmuh kha chuanin nge aw sweet deuh ka tiang nei tura khanin min ngai deuh a chuan in RJ Mary kha aw kan sawi hnu hmai chin khan Mary Mary rawn thei in RJ Mary hi a aw hi

MHEP Conference an nei zo khan in hei kan rawn hmu dawn che an ti a, kan hotu te an lo call a, an rawn kal dawn a chuan lo in chei fai lo va in thih fai deuh erawh an rawn ti a chuan hotu te khan chuan DO khan nia ka ti a chuan ka va kal a chuan Mhcp inkhawm pui hei thingtlang tanga Zokhua tanga rawn kal khawm te khan min rawn hmut tur han rawn kal ve ni chu. Amar chu min rawn hmu kai tuai kha min ti deuh lek a ni. Epai kan rin ang reng reng i ni lo tlat mai dum palian thel thu nei dawn a maw sia keimah kha i awk a han ngaithak hi chuan in hei tham atang ten ka han suang tuah che in hei palian dum thel thu ang khan kan lo suang tuah che i lo ni lo reng reng mai khan tia kan nui bawk bawk a Amar rawt chu hei a min duhsakna te kha hei min hlan liam liam a, a lawmawm khawp mai a, hei nia kan aw han ngaithlak tawp hi chuan an lo suam tuah na nan ram nen na an lo khaikhin khan kan lo ni tawh lo thin lutuk a ka ka a nui zat thlak thin a, hei nia Sangte te pawh nulian pui tiang vel hei tikhanin hei kan aw tanga an han ngaithlak a aw mit thla dan ah kha chuanin a lo inang lo thin a kha min han hmuh kha ma kan ti ve thin a nih chu. Tichuanin i. FM Zoawi hi rimawi rimawi channel a ni a, rimawi rimawi inpui, Zoram rimawi inpui kan tih tawh kha tiraw, Zoram rimawi inpui a ni a, chutih rual rual chuanin rimawi chauh bakah hianin enge Ngaithlatutena kan hlawkna tur atan hianin thil chi hrang hrang heta tang hianin hlawkna kan hmu kan ti lo thei lo a ni. Keini rga te ngei pawh hianin heta tang hianin finna leh thiamna tam tak kan kan chhar chhuah belh nasa a. Keipawh ka lu atang hianin Mizo tawngah te hian hma hi ka sawn nasa em em a, Mizo tawng phei ka thiam belh phah nasa a. Tin chu mai chu a ni lo a. Kan programme kan han hman danah te pawh hianin in lung a lo dum em awh, in lung a dum ka ring a. Sunday kan han duty teng te pawh Pathian thu kan ngaithla a, Pathian fakna hun kan hmang a, zaia fakin kan hun kan hmang a, khatiang khan Sunday hun, Pathianni hun te pawh kan hmang a ni a. Tin, chumi bakah bengvarna discussion maw, khatiang ang chi hrang hrang I mipui i zirtirna hi i a pe nasa em em a ni. Chuvang chuan Zoawi hi a hlawkthlak a, nangni eng nge hlawkthlak in tih vena han chhun zawm ve leh teh u. Aw, kei chu ka hming chherna hi nia hei tunah i lo rimawi khaw vel angah pawh se ni le, a nih loh pawhin hei Zorama pawh ni se min a min hriatna hi. a FM zo awi tel lo hi hian tumah min hre dawn lo, tunahin a FM zo awi hian thawk lo phei lang chuan tumah hian min hre lo ang tih ang vel tur kha ka nia, kei chu ama rawh chu dawn ang ni te chu hei lemchan lama te hei hei TV lama te in lo kal alawm, kei chu TV lama te khan ka luh thar ve bawk si a tu zo awi hnu ang khan chuan. Nia hei i. A ming khan film kha ka lo ti ve pu pu bawk a. Aww talent talent a nei tha. Talent an nei tha vek ka ti khan thian te ho hi maw. Artist. Aww artist zen tia hei talent an nei tha hlawm em em a khatiang zing ah khan ka tal a an mahni tang pawh nih zir tuna tur ka ngah a chuan keimah pawn enge an mahni bula kawm kha hei hlawkna khan nih deuh nghal tawp mai a ni a chhan chu hei FM Zoe ah hian hlawkna tam tak ka sar ka ti ang chhan chu. Thiante atangin zir tur tam tak ka nei a, mipui ten min lo fuihna atang pawh zir tur tam tak ka nei a, a hlawkthlak a ni deuh ber ang mai aw ber na. Nia, mi mal ang pawn kei pawh ka hlawkpui, a chhan chu i mihring chu tumah hi i fel hei i perfect nghal tum a kan awm, ka inzir zel, i fin melh zel, i hmasawn zel mihring kan lo ni ta, Mizo tawng hi hma chuan ka thiam lo ve lutuk a ni maw? Ka hre chutia hei Bible chhiar thei lo khawp ang kha chu ka ni bik lo a, Bible chhiar phei hi chu ka inah hmah naupan lai atanga ka zir mai a harh em hi thuthlung hlui lal tek pakhatna pahnih na ti ve a, phei hi chuanin kan bo kan harh kan thaw kan thaw hawk hawk mai nia ti rawh khatia ang kha a ni ta, mahse tan kan zir chho a radio kan han thawk tak ah phei kha chuan lo theih lovin zir a lo ngai ta a ni tlem em hei kan eh kan aw ki te a thuk te a lo dang a lo a lo dik lo deuh lai te a lo awm mahse radio ah chuanin Mizo tawng dik a hman a ngai a, a ki dik a ngai a, a thluk dik a ngai tih te kan han hria a. Tikhan mahni in theih tawpin in lamah kan han inbuaipui a, hmasawn tumin tikhan kan han inzir a, chanchin bu te kan han, a ri ten kan han chhiar lam lo a, dik em dik lo em tiin chhungte kan han rawn a, a thiam awm a kan han hriat te, engtin nge hei hi khawhmingte kha a har a ni. Ten hi sms te rawn thleng a, i khaw Mizoram hmun hrang hrang kei ni pawhin a kan la hriat ngai lo, kan lo hre zau bik si lo va, ti teh ang. Khangah khan i khaw hrang hrang atangin i lam dan tur pawh kan hriat bik lo, kan inzir phah na tur khawpa hi khawhming hrang hrang te kan hriat phah a, chuan a lam dan tur dik te kan hriat phah te khan khaw khaw chi hrang hrang hi kan hriat phah a, chuan i Mizo tawngah ti khan kei chu Improvement hi ka neih phah hi hmai ka sawn hi ka inti tawp a, khami hmasawn tur khan kei pawn ka ka tum ve ka fight ve Mizo tawng kha maw chuanin i hman leh tun ang hi chu ka Mizo tawng hi chu ka lei leh van ang hi ni tawh reng a, radio hian thawk ta lo in ang Zawngawia khan lut chho ta lo ni ta in ang tuna ka Mizo tawng thiam level ang hi engti kah mah ka pha lo ang maw kha khan ni ta chu chu keimah mi mal ang a ka i hlawkna nia chumi lovah chuan kha confident deuh tur ang ten min lo ngai a, i hei boruak ti thei ngam leh i hnehsawh viau ah te min han ngai kha kha a ni miah lo va, ka real persona a ni lo mahse i introvert lutuk music ngaihthlak lehkhabu chhiar a i mi pawh um e dawng sawng thiam em em lo ni thin chhung te pawn a i radio chuan an van duh tui awm lo ve engtin nge zawhna pawh zawh mumal na che um engtin nge tlin ve theih zawk min lo tih hiam thu ang tak tak kha ka nia. Khati chu ngai khate anga mi ina confident lutuk anga min lo hmuh theih na chhan te pawh FM zo awi ina i khami kha persona ni thei tur kha personality keimah a awma awma ka hriat loh build thei tur maw khami din chhuak thei tura keimah khi enge min siam tu kha FM zo awi hi ani chutlang em bak a radio ah hian aw bak a radio ani ti ang keimah ni kan lo in en piah a khan kei phei chu tawngkam hi thiam lo lutuk thleng hianin ka la infak thei lo, ka thiam pawh ka la ti lo a, ka thiam lo em em a, ah ka la inzir reng a, inzir reng hian hun hi ka la hmang a kei chu, ah chuan bakah hei FM zo awi radio ti mai ang atang hianin hei workshop te kan nei thin a, kan thawh lai pawh khanin Mizo tawng zirna tih te an ni ang khawp te khan aw tikhanin ah min buatsaih kan hotute te pawh nge an zahawm a, an chungah pawh ka lawm em em a, An zarah hei khawhhming hrang hrangte lam dan tih te khang kha khan an zir a, kei a hluak chak lo, thiam chak lo chi lo ni bawk nen ka buai tawh. A ti leh hram, i chanchin i sawi a, ka chanchin kan sawi ve zawk a nih chu aw, a thiam thei lo chi hi ka ni hrim, thil hi man har chi ka nih ve chu, amaherawhchu ka man tawh roro hi chu hei Theihnghilh, theihnghilh mai mai lo chi ka nih chu a mar chu thil hrin aw man nghet ve lutuk a mar chu man man har ve ka chu dang chik ka ni hei buai tlang nan hian a mar chu nia ka thil thiam tawh ang hi chu thiam belh han a mar chu a zir chhung a kha rei lutuk a ni keimah kha chuan in a in zir chhung a kha rei a mar chu Ka man fuh tawh lo ruaia chuan thlah tawh lo ang chi ang nghet nghet ser tawh ang kha khang kha ka ni ve thung a nih chu. Hei slow learner tak tak ang kha ka ni ve a nih chu maw i thil a hei muang chuang a inzir chi. Keini ho kha chu kan van nei em em na chu Mizo tawngah te ang te pawh khan in hei pu van nei thluang a te ho khan in min han chher chho a tin i keimahni All India Radio ah pawh senior ho kha kan hrawn hman a Pi Tlanthangite ho,

kha. Umm, a ni an ni te ho kaih hruaina hnuaiah ih ti hianin All India Radio chuanin ih a ti sual ngai lo tih kha thupui kha a ni tawp a. Tin, All India Radio hi a that em em na chu keini thawk te pawh hi kan invawng lo thei lo a, a chhan chu minute, second, in min control a ni. Second khat pawh hi kan ti sual ngai lo a, midang hna hna hna Thawhna hmun thenkhatah chuanin ka rawn tlai hlek dawn a tih theih a, keinihah chuanin studio-ah hian kan tan hma dar kar chanveah chuan thu thu thu tih kha a ni a, tin bul kan han tan chhoh lai phei kha chuan tan hma dar kar khat tih kha a ni a, dar kar khat ah khanin ih kan awm ka kan thleng nge ngei a, ih chutiang chuanin kum eng emaw zat kha hun kan hmang a, chumi hnuah dar kar chanveah hei tum hnuah hianin ih kan ni chho leh ta a, kum sawm pariat All India Radio ka thaw chhung hianin kan sawi mai mai nga ka thian te pawh hi an tih tho ka ring a, hun hi kan vawng dik em em a ni. He kum sawm pariat chhung hianin vawi khat mah tlai chu sawi lo tih chu darkar chanve aia tlaia kal kha ka nei miah lo a ni. Aw, nang ni pawh in in ni vek tih ka hria. Chu chu All India Radio chu kan danglam bikna a ni ta a ni. Tlai hret a thiang lo a, tlai chu sawi loh chu darkar chanve hma a kan thlen loh chuan kan tlai a ni tawh a ni. Keini keini tlai dan kha chu midang tlai nen khan a inang lo a. Discipline hi a tha em em a. Heng te hi All India Radio chu kan danglam bikna a ni a. Kan nun hi a vawng a, hei hi radio kan lut kan van nei ka in tihna a ni a. Chuan kan sawi ang khanin FM Zo Awiteng te pawh rimawi a ni a, rimawi rimawi inpui a ni piah lamah. Aw pi hri mi mawle kan sawi thei nghil kha rimawi in pui ani pia lama thiamna hrang hrang pathian thu te leh zirlai te tan thiamna finna maw khatiang zawng zawng kha i hriatna thiamna finna min pe tu ani a chuvang chuan in i zan in a min ngaithla tu te hian chawl lo in min lo ngaithla zel ula i lungleng Lungngai te hnem tu a ni bawk a, khawhar te hnem tu a ni bawk a, i lo ngaithla zel ru. Kan hun a tawp tep a hei, chuanin enge kan sawi leh tur dang a lo lem. Sawi duh, hun khi ui mit nga pawh tling tawh chiah lo ang tawrap thil pakhat ka zeh duh chu hei, i kum sawm pariatna a birthday maw, puitling fmzuawi pawh kum tling a lo de ti der kha a ni ta, a zan inah ti hian keini. A bul tantute zinga mi tihian Pathian kaihhruaina in tihian kan lak a thian za ho in kan la titi khawm thei hi a hlu a. Chuan chutah chuanin hei Mizoram Zoram khawvel hianin a bikin Rimawi khawvela pawh a niang a, thil chi hrang hranga i stage hrang hrang era hrang hrang tunah hian a pal tlang a, chumi chumi chu FM Zo awi kal tlang hian kan eng nge ni kan pal tlang a ni. Chu chu a hluh lutuk a spool ah kan tan a ni, spool kha i radio a bul tanna Rimawi an play na a ni ta a ni. I a tih chat palh vaih chuan chuti hlauh chu a ni mai. Thlansa bawrh, thlansa bawrh luang bawrh bawrh khawpa ka tih chat a, ka play a ngaih si tum te pawh kha a awm ve a ni. Chuan school ah kan tan a, technology kal chho zel a, rimawi zo awi khaw a, nge Zoram rimawi khawvel a mawi ber FM zo awi a kal chho a, a ke pen chho zel te kha kan zep lawk duh a, school ah kan han tan a tichuan in a hnuah Mah kan han sawl hret a CD player alo ni leh ta ni CD player in kan han chhun zawm leh a technology lo changkang chho leh a tichuanin sms te pawh khatah khatin cell phone maw esai lo te pawh ka cell phone thawm alo ri a tih vel ang hla zawng zawng rawn chhuah an hun lai ang cell phone zawng zawng kha smart phone hma in kan han pal tlang pui a FM zu awih a tichuanin i CD player vel atangin MP three ah kan thaw ta huai a ni awlsam lutuk in one click away khanin kan han awm tang kan thaw huai a. Tichuan smart phone a rawn lut a, sms te pawh kheuh neuh neuh lo in awlsam zawk in whatsapp te a rawn chhunzawm zel ti khan i facebook a i kan page atang ten maw tikhan in awlsam zawk in technology leh hmasawnna khawvel in a hmuh ang kha zo awi kal tlang khan kan lo tem chho a kan lo pal tlang chho char char a tunah kha chuan khawvel changkan a tawp khawh i enge ni audio ringawt broadcasting anga kal thei tawh lo in facebook live tih te tin hei kan program tam tak kan composite program hrang hrang e Facebook live a nia YouTube a nia IG zong zong IG nen aw platform ti khan chi hrang hrang hmang in i visual then a zar nen hei zo awi chauh lo pawh a PC kan primary channel thleng in kan program tha tam tak hi ti khan in kum sawm pariat chung in khan man lai le tun lai ber hun a tawng chho vek a ni aw FM zo awi hian in aw A participant zingah kan tel bawk si hi hei hi a hlu ka tel ka sawi lo thei lo. Kum sawm pariat chhung hianin hmanlai radio hun lai leh tunlai khawvel hi a her rem a in her rem hman vek a, tichuanin All India Radio FM Zoawi hianin hmasawn zel turin ke a peng chho zel dawn bawk a, mei mit loin kan ram tan